machiegni jaonjona e kinde machalo koda maendi ma tobi jakome nyathi kimirwa e got ramogi kaendi an kod okinja makambo achopo e wang' sa kaka chik dwaro kendo ayudo kaka wuon ojuogi orwaka adonja donja ni e to baya manage choma choma kata kapok ayudo bench mabeti okinja ok ang'eyo to kawuono upango got yo malongo manade urwaka mana gi mogo wuod komenya ing'e ni sama urwaki gi kamano mogo otama ni ko- ni- ni kuon mikowego to onge onyisa na gik juogi gin gik mitiekogo misengini Ok. en en ok en kar mogo ma iyangire gi kuon ap- atemo ng'iyo kuon ni miano Ah, kuon ok en en aneno kowachni ni gweno Eh. en agwenono to kosebule Ti anena gima ihadha hadha juogi kidhi- kidwa renjo kuon gi ka to juogi wacho ni mano ti odi. Machane e ringe diel. Gima ti odi to ka en diel rombo ting'e ni ok dwaga ni omiyi nikech komiyi to ok inyal duogo ka. Mano ing'e ni koro juogo riembi ma chieng' midwa riembi Eh? to ichwadi rombo. Ing'e ni ka juogi nye wuotho koda e piny Ramogi Ajwang' to ayudo ka chuny ramoga jwang' odolre mm. koro walwar kodu nyikwa ramogi ma wagogi ni man gi mwandu chike mabiro tayi mondo ibed gi mwandu nigo kik mwandu dog thuru noweteni mm. kech kiwuoyi wi laki nyalo dok ma chik namba achiel wacho ni kik itamri ting'o jodalau ka lweti ber mm. Wagogni mathiro miechgi, Ramogi odaga. Ero. E, Ka lweti ber, gol dhier ma dalau. Ting' malo. E, Mwandu ma in gogo, ing'e ni mwandu ma gin gago gin mag juogi. Awinji. E, Mwandu ing'e ni juogi ma kelo. E, in ing'e ni ing'e ni juogi gin jogo mane mane osetho. Ero. Ing'e ni- ing'e ni kwa Ramogi Ajwang' ok winj ga wechegi. Awinji. E, gi- giwega dhi- o, ing'e ni ok inyal dhir Nyasaye, polo ok inyal dhiye kapok itho. Aeto Ka- gigo gigo puksen. Eh, koro ne hawi ne kware anje lweti mgogo kata eh. kwa lwere anje lweti wuoyi hmm. ere ga ma jalo tiyo kode maber eh, ingeni ingeni nyasaye poge juogi ero to kosepoge koro imiyo nikech juogigo eh. emane iwinjo ka nyasaye wacho na abraham anakwedhi nyaka nyikwayi mm. tieng' gi tieng' kendo ginibed mang'eny ka kuoyi man itie nam ng'eni juogi bong'ega wach nyasaye nikech mane ma koro winje matek koro sama nyasaye pogo gigi opogoga jok mane osetho ka machiegni kode mm. Eh, iwacho ni ah, in koro ka amima mm. ibende jaduong' ng'ane amima koro mm. jaduong' ni kabiro to wacho na ah, mm. nyara ni mami gini ema nyalo ting'o kamalo onyalo rito dala onyalo rito dala ting'e ni ng'ato koyudo mwandu eh. en owega ni mano mare mwandu ok nyal bet mari eh. juogi momi nikech kata ken somo nitie jomosomo maber moloyi to onge tijini mwandu tamogi mwandu tamogi koro chik namba achiel wacho ni, ni matawagogi ni mag mwandu kik itamri ting'o be dalau malo ka lweti ber e miye mathoth ma wagogni ogolo malo awinji to wagogni man gi mwandu sani to thothgi neno mana ni gin gi thir mana kanyo kodhawo kabisa walwar kodgi chik namba ariyo chik namba ariyo ni ema wuoyi wach mar gonyo ero chik namba ariyo wacho ni kik itamri gonyo jodalau ing'eyo sami gonyo jodalau chalo ng'ama dwoko gigo kamo aye Ah, ing'eni gonyo ni ji makwinje maber Eh, gonyo Ng'e ni dhiang' inyalo gonyo. Ero. To nitie ng'ama otweye. Eh. Koro kogonye Eh. to ng'ama notweye ja bro kawo tweye. Maber. Koro gonyoni Mm. e kit remo gajwang' gonyoni en gima juogo orwako ka ma- maler. Mm. To en gima rach ahinya e piny remo gajwang' ni jamwandu to kodhi kwacho oko ng'en gidhiga kwacho oko en gi NGO ne moro e briefcase. Ero. Koro odhi okwacho oko timiye to obiro nyiewogo mtokni matiende dongo. Eh. En mareno to koro kokwacho. Mm. to ng'ama nigi jadhierni to kokwacho mondo obende odhiye nyithinde ochamie gimo matin oyidhie malo matin e iwacho ni mano koro gin gi jokwacho Mm. to gonyo en ni kit ramogi ajwang' nyaka gonygi omiyo juogi dwaro ro- juok ramogi ajwang' dwaro ni wagogni nyaka gony jochayi nyaka yud pokgi inyalo paro juogi mane wuoyo kamano Ero. jochayi nyaka yud pokgi jondawa nyaka yud Anyalo pa- pokgi In- anyalo paro diro na igot ramogi Eh, eh. kacha Ka juoga- kodwa beti orindi namba par koch Eh. jondawa nyaka yud pokgi Eh, jochayi Mm. nyaka yud pokgi Mm. koro jogi nyaka idilgi nikech sama iduogi gweng'u to jok mawacho ni kano min ok imiya duond otuo miya ndawa Aha. nomini wuotho miya gimo matin Ero. jogo kitamri migi Gini- Hose, hos, gi- hos rione. mago jogundau man kuom jogo Ema olimogi. emakweyo emolimogi Ero. E, to kitamri hosogi to jogo nitiega gibiro lwar kata kuom nyithindi Mm. koro chikra mogo jwang' dwaro ni nyaka gony ji Gonyo ni ne ni kit Ramogi Ajwang' ma kata nyakwar Ramogi Ajwang' kowuok Kapango kodhi dala to gino oseringo e wiye ni kalor adhi romo gi yuora cha bomima kwara cha nyalo romo go megena ka dhi miyo nadi osiepena ka E, koro ng'ama dwaga tieko gonyi piny luo mano chal ng'ama odhi toyo kit kit kit, kit mikayi anyalo paro kata chiel koch iyudo ka wagogini ka noromo gi awuot dala to ginyalo ta loso pati moro ma giriwe lwetgi to giluongo osiepe gi wede to kine ka juok ramo ga jwang mm. chon kane idhi romo gi ng'ato mm. to ng'eni ng'ato nyaka bed mapek ne wadgi ero to ka ng'ama odhiero neno ng'ama nego kodhi romo go to chako nyiero mabor juoki osenyiso ni okonyre okete kama owinjore okete to juogi no be ma ochano ni ubiro romo walwar gi nyikwara mogi chik namba adek ma bende tayi in wago mgogo man gi mwandu mm. mawacho ni kik iyanya nyuolani ni kwacho kanyo teme aye kanyo teme onyuolie eh to juogi luore e wach ni matek kabisa to duogi kwacho kowuok igonyo mani golo mwandi lweti Eh. iduoko ne joma ne, ne jo- joma chuo ma, ma jowo ichalo ng'ama yanyo duk dalagi tem igolgi e dhier Mm. to kik iyanygi ni giongego ni Ing'e- gidhier eh, ing'e ni jadhier nyinge rach mana kaka wasewacho sik ukweche kweche dala ka kweche kweche Tiwinjo- tiwinjo mowacho ni ukweche kwechani to bende mage motimogi to Eh. bende ukwecho kamore motimogo gigi koro i to kidwa kwaye Ero. to dhawo No, no, no, no. kwecha kwecha unukwech nyaka karang'o Eh, to yudo ka jok man gi mwandugi gin gidhiga kwecho Mm. ma kata ibengi kidhi holo Ero. ikweche kwecha Ikwecho. Mata- ikwecho. mano ne ken pesi Eh, mano ne pesi ikweche kwecha to gin margi ting'e ni yudo kuginene Eh. koro yuma moko nitie piny ramogi ajwang' kama kadhi jadhier kodhi manyo kony kuom jamwandu to mano jakwacho jamwandu to kodhi manyo kony kuom eh, Jamwandu wa- jamwandu wadgi. wadgi ni to mano ok ojakwacho walwar kodgi e chik namba ang'wen Mm. ma bende tayo wagogni man gi mwandu mawacho ni kik ichwany chuny ji liel Eh, ka ing'eni koro e chunyi chunyi mgogo ma e chuny juogi Eh, kuka e chuny juogi chuny juogi liel ma mgogo emochung'ie tich tekie ero migogo ing'eni nyalo kata na lando wetene modhier Eh. kanyo kaka joma nono Ero. kopako mana ka chuoge Mm. Eh, koro chik ramogi dwaro ni kata in gi mwandu An kaka chung' kani, Mm. adwoko erokamano ne kachuoga kuom lima. Mm. Kendo ero chung'ane uru malo. E, po- yer- mano sama mano koro lwar e neno Eh, chung'ane uru malo. Eh, koro lware neno Koro- mago jokamagambo mane ochopo ka te gibiro gi bas maratong' Eh, cha ineno bas maratong'no maratong'no kendo yuora maduong' emogole puonji skundno ero e ing'en pod ko- ko- kokinene to odwa nyiso kaka ne ogone sim to oyude kolwokre kokelne kamano bomulo mul bokel kaka o- o- o- go- ogoyo oda ero mondo okaw min mare to ineno sandugno ineno sanduk omulo gi bade koracham Eh, microphone ibade korachich Aneno kibe- sanduk nena muloni Eh. ma e yuora maluwo chwora Eh, emo- emo- emo- emochung'ie mane gero temo kwode otemo- Okwedo otemo nyiso- gowetenegi. otemo nyiso dug dalagi ka ni dalagi onge gima nogolo Ah, ma koro gen mugogo kosechung' to wacho ni jodalawa kapok adhi mbele gi nend mamawa ero to adaher ni mondo wuod kamagambo chung' Owuo. ofwayi o- o- ofwayo to kochung' Eh, tofwayo towacho ni mano koro e jaoda ero Oh, nyaka achungi ka Eh? nikech iro muneno dum mitend ka mor mineni dalani unene nani ah othuon iwinji ka jogo olo to mani ing'e ni mogo ber i dala koro chik ramoga jwang' nyikwa ramoga jwang' Ero. namba ang'wen ageno ni wagogni omako ni kik ichwany chuny ji liel E weche gi tindo tindo liel. Ng'en mm. mwago gini gin mabe simbe gi lali liel. Haya, walwar kodu chik namba bich ma bende tayo un wagogi ni man gi mwandu ma wacho ni kik ijar jaodi ka obiro thuru. Mm. E, nitie mgogo moko ma bende ni otimo siling. Migogo matiyo to chwore ok ti. Ero. Thothgi nyalo wacho gimoro amora sama obiro liel. Jalo kowacho Ni to wuon Adhiambo, dak irwako koti ma nanyiewni cha. Masim to nachako goni chakre okinyi. Anyiewni sati kendo apuonji rwakruok. Mani ng'eni mugogo, mugogo wacho, to wachoga. Eh? I dalagi. To ineno ka or, or, O- o- eh? or koro gini nie gini. To ni, Ni awacho, ing'e ni koro be nyimege ne wacho ni Eh. yawa, jo- jogi obiro ka chon. Watia ni migogo go sime jikon to or ni asiwandha. Eh, ah, To owacho ga gi- kowuotho kong'ado dier dipo. Juogi kinyisi gigi kineno na. Owacho ga kong'ado dier dipo. Wiye chandre de dipo kaendi. Ni ni a- ni- na kotha asika kweri wego na sim gi weche moko mipenja be jaoda giro osemadho gi mo. Ontie gima okeli dala kaka koro wacho kaso ga ji nodwa madho gi mo. obiro gi lwete nono koro chik ramogi ajwang' dwaro nyakwar ramogi ajwang' ni kik ijar jaodi ka obiro thuru Eh, ma- mano wagogi ni mano en onyalo wacho kendo kik iyanye Aya, walwar kodgi chik namba auchiel ma bende tayo mgogo man gi mwandu ma wacho ni kik ikuodh anyuolani gi kachuogi weche dalau ok ipong' go piny moro ma watni onge ng'e ni piny mo- mopong' e wechego Eh. watne na nyithindego Ero. monyuolo gi jogo awinji yudo ka Kuodho jodala gi kanyo mak tako wadgi obiro. Mm. To ko ken wadgi matimo litindi ng'en gitimo limbe ga piko. Awinji. Chone mana gi ndiga. Gi ndiga. Koro yudo ka piko moro chungi tiend simba diro od nyamin. Eh. Koro jomalo wacho ni to mano ng'ana ah, an mana mano mana wino wadgi akothe mobiro ka. Eh. To ai to hey mano koro dhako goye okelo ripot ka nikech ne osega go ripode eh. ni goye ga. Koro idwa ni wagogni man gi mwandu. Ero. Temi orueche gi chik mineno wagolonugi. ka giritogi to mwandu ok bi wuok e lwetgi mm. emomiyo iduogi gologa chikegi mondo otagi chik namba biro nyakwara mogajwang' ma bende tayi in ng'ama miyo ma mgogo man gi mwandu wacho ni kik ithu mama nigi mondo weteni nikech in gi pesa e ni in ema itawala ng'eni in ema otawalaga e dala kanyo nyalo ka asega kweri kuom mama to mama min gi be koro gochone Ero. mama koro onge gima biro oronu kanyo nikech wachu gi nyaloka oromo nyaloka no kok nyal dhi tedi ode ero odhi otedi ode odhi otedi ode koro mgogo ma thuwo mama ne gi monde wetene nikech en gi mwandu mago mwandu biro weyo awinji ramoga jwang' dwaro ni ka in gi mwanduni igerogo thuru ma ikelogo kwe e kind mamani gi mondo weteni to mwanduni kik itung dalau e ma in kidonjo to waya waya gi ng'eny ting'e ni ramoga nkwa ramoga jwang' momi juogi golo ga chike gi Mm. nyinge gi ndandhu gi nosegarumo Mm. ma gimoro ni nera kwara Waya. waya dana magi tionge juogi noselal e gundni go kuondego tiyo donga nono ma marogo orgi be tinde rumo aboro matayo wagogni Ero. man gi mwandu wacho ni kik ima owadu gima nene inyiewone Mm, ni Ka- gichayi ka gichwany- ka gi- kochwanyre gi minodi sama opo onyisi wach moro madier Eh, eh, mano mano to mugogo rachie molo mugogo masani ni nikech sim sani ginyalo chwanyre sim ero to ng'ada ng'ada sim to wuok Mm. sani ta piki ng'e nolo piny dosechopo osechopo otanda ni ani mana nyiewnu koro akawe ara dhi e got ramogi kuma iwachonu gabu mago kwatimo to mwandu a eh. Eh, koro nyikwa ramogi chik namba boro wacho ni kik ima owadu gima nene inyiewone Obedo Ka nge- uchwanyre e wagogni ma sani to koduokre kode e simu kata no- ni min gi onyise ni yawa wuoyo gi chi owaduni ero obara kata mana cham kaweyo kadhi e chiro Ero. kaduogo ayudo kokofwal Mm. Otu- ofuwo Mm. kiny kobiro yudo koting'o ngede boting'o nyaka matres ginene Kara ni- kendo kendo go ode simu Hey. kija donjo kanyo saa saa ang'wen ayudo ka gik madang'iew ni tese keto na ilaro kanyo nachopo takawo ga piko Eh, sama obe ng'en mugogo man go mwanduno ero onyalo ga biro to bet abet e dhood mingi Ero. ng'e ni juogi be gegoga Eh, to ineno mna ka chi chi owadgi cha pok onene Samo ne dhi opue, no dhi no dhi e e to puodho. wacho to nya ugenya uno kumos ga ji kobiri dala uka ni awaya ne pok aneni nyaka achak bet ka Eh, tae to kendo budho matin sama nyathi oywak pod oho kocha Eh, eh. osego sim dalagi Eh. ni obiro in kila ni apiko ka ok ochopo kacha to ng'wano gik moko te uchaji dala ka to bende an ema gika uninde gika gi adhigo e koro mugogo matimo mano mago gik maramo ka jwang'o da golo mwandu kuomi walwar gi wagogni gi koro chik namba ochiko ma bende tayo mugogo man gi mwandu mawacho ni kik ikaw kom dalau mm. koweteni nitie ma koro ma mugogo masani e. Eh. berie mogik ni ka gimoro timre to in en mipenje en ye chair lady koro eh, eh. ipenje to kok openje iwinjo ka joka boluor ni to mago ma- kakal mak ugochone ni hei an Be onyalre wechegi an an okal gi adier Eh, to ki- ki- kigochone to wacho ni ng'ane to gol ang'o Mm. to ng'eno owadgi no to lwete ne nono Ah. Mm. dhogi matek i dala kanyo wang'ni to koro an onge gima golo mano wachgi koro chik ramogi dwaro Eh. ni kapo ni in gi mwandu to in mgogo Mm. kik ima jo da- oweteni madongo kom Mm. ni in ema koro iwinji in gik moko duto ipenji Mm. kata kini gi mwandu to wadu molwete ni nono to en ema oduong' to en ema iwacho ni gochie ni ng'ane eto wach ang'o miye sir Eh, to in isire asira Mm. to kidak ni bende koro iwuoyi wi laki Eh. mago mwandu dok ni oweteni ka chik namba panya kwara moga jwang' ma koro atiekogo chike gi got ramogi kama tayo wagogni man gi pesa wacho ni Kik ipuonj nyithindi chayo negi. Ero. Ingeni wagogi ni onyalo gago sim nowadgi. Mm. Kodhawo go kabisa. Mm. Kogo sim kata iwuoyo gi iwuoyo go wetene to odhawo mm. odhawo sim. Ingeni nyithindo winjo. Kita sim seche mowuoyo. Ero. Ingeni nyikepe ne gin gi min gi. Eh. Koro gocho kan neri gi kucha. Na unga joma nono kabisa. Mm. Sim bud enena ma chiemo pesa pesa pesa sa tei. ji ne puro kato bende kita gik muwogo malong'o onge an ne kukonyaga again koro nyithindo kowinjo Eh. to koro ok mi neye gi luor to nying ma nerno en juogi maduong' kendo eng'e ne en juogi ma kok obiro go kom ka jodalo osechiemo mano gima onge buka nei bende obile gi mo e ageno nyikwara magwe ma wagogi ni komako chike Eh. to dhomgogo kokier nyikwara mogi kane ywagi kaka nyocha wawinji piny ramoga jwang' mana kamano jawinjo na kaini ni wan kod okinja ma kambo kendo wakelo chike apar matayo migogo ma jamwandu ma bende osekelo pogruok ahinya sama koro nyasaye ogwedhe e dala gi kaendi kar mondo oriw oganda to opogo oganda ma gidago kata mana onyuolgo mano e kelo chenro ni nyinga tobi jakobe nyathi kimirwa